Essalowmalikim hormatly ildeşler! Şu gün iki müň ýigrimi altynjy ýylyň on sekizinji apreli, hepdäniň hem şenbe güni hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik oppozisiýasynyň transfor platformasynyň kanallaryna. Hormatly ildeşler! Şu günki biziň çykyşymyzyň temasy Türkmenistan bikanun prezident çagaly bolan aýaly yzarlaýar. Ine şu barada gürrüň ederis. Ylaýta-da, şu Maral Annaýewa ýaş gelin boýunça, ýagny iki çagaly gelin Dubaýda tutduryp, ýagny Interpoluň üsti bilen Interpola berip, onam tutup Türkmenistana Serdar Berdimuhamedow eltdirdi we Serdar Berdimuhamedow bir sany aýal maşgala, otuz iki ýa otuz ýaşly aýal maşgala onuň iki çagasyndan gorkup, Interpola berip, Şol-a öz watandaşlaryny, öz graždanlaryny Türkmenistana getirdi. Elbetde, izolýatory, elbetde, ýaňky MHM-iň izolýatoryna eltip, şo ýerde oň üstünden ýaňky hemme et bolýan zatlary edýärler. Geliň, indi biz temamyza geçeliň, hormatly ildeşler. Men şu günki temamy diňe şul Annaýewa Marala bagyşlaýan. Ine, görebilersiňiz, Annaýewa Maral. Üns beriň, Bu haramzada gidip Maryda gaz kendini açýada o ýerde oba gurjak diýip halkyny aldap gazlaryp atyl ikisi ýaňky eksport edip hytaýlara Türkmenistany satyp başlap atasy Gurbanly Berdimuhamedow gidip orslara ýykylyk gördi pul ýok Erdogan ýykylyk gördi pul ýok arap döwletlerine gitdi pul ýok Amerika gitdi pul ýok Awstriýa gidip pul sorady hiç kim üns berenok muňa. gidip Hytaýa watan satdy. Hytaýyň indi Mardaky gaz kendileri Hytaýa berip şo ýerde ömürlik arenda berip Hytaýy ýaňky Türkmenistana satdy. Farabyň ýanlarynda Lebapda eýýäm Hytaý magazynlary köpelýändir. Farapda Farabyň ýanyndaky gaz kendisine eýýäm Hytaýlar sokdy. Biz Hytaýa bergili. Biz Hytaýa bergili bors, mundan beter, Hytaý biziň territoriýamyzy alar. Häzirki döwürde Türkmenistanyň ýagdaýy gatagyr. Ataly-ogul pul tapman, näme çeginmän, döwlet dolandyryp bilmän, ukypsyz bolansoň, hünärmentsiz bolansoň, Hytaýa satyp, watany, pul alyp, öz režimini saklaýar. Bulaň wagty geldi, wagty gutardy. Türkmen halky uklap ýatansoň, şulaň wagty çekilip dur. Birden bir gün türkmen halk galan ýagdaýynda şu zatlaryň hemmesi tamam bolýar. Geliň indi öz temamyza geçeliň, üns beriň şu suratda Serdar Berdimuhamedow, Gurban Berdimuhamedow, o Ýagşy şou oň ýallagy we hakyky gahryman aýal gyzymyz ine Maral Annaýewa Otuz ýaşly gelin, ahylly, ýanyna Melek diýip on iki ýaşly çagajyk, ýanyna-da Näzli diýip on ýaşly çagajyk. Ine, üns beriň, şul aýal maşgala, ýagny Türkmenistanda ýaşady. Üns beriň, özüňi bir pursat üçin ene hökmünde göz öňüne birinji getiriň, şu zady düşünjek bolsaňyz. Çagalarymyzy goramak isleýäris. Emma gorag ýerine gorky, zorluk we umytsyzlyk bar. Maral Annaýewa, geliň şoň ykbalyna seredeýin. Otuz ýaşynda. Onuň iki gyzy bar, Melek we Näzli. Olar mekdebe gitmeli gyzlar, gülmeli, howplukda ýaşamaly gyzlar. Olar gorky bilen ýaşadylar. Maralyň aýtmagyna görä, onuň adamsy polisiýa işgäri ony we çagalaryny urýardy. Ol kömek soraýardy. Ýaňky köşgüň ýanyna baryp, köşkde durjak bolup, şol ýerde bir hepdeläp ýatdy. Köşge barjak bolup, öz arzyny aýtjak bolup, gynansagam bolmady. Şonda ol gaçmana mejbur boldy. Ilki bilen Eýrana, soň Birleşen Arap Emirliklerine Ol ýerde ilkinji gezek açyp gürläp başlady. Ol ýerde ol bikanunçylygy, ýalyn ap a ýaňky Türkmenistandaky adalatsyzlygy gürläp başlady. Ol syýasat bilen meşgul bolmady, öz öz içindäki gören kynçylyklaryny beýan etdi. Boldy. Ine şonuň üçin ony şoň sesi üçin ony tapdylar, sesi üçin ýalan aýyplamalary goýdular, sakladylar we Interpoluň arkasy bilen, ýagny şuny bir terrorist, uly bir zat diýip, şuny tutup alyp gitdiler. Ine şu ýerde bir bellemeli zat, üns beriň. Režim bolanda, olaryň nebsi, olaryň ýaňky halka bolan söýgüsi ýa-da halka bolan bir garaýşy belli. Onuň garaýşy halky öldürmek, gysmak, halky gynamak kellesini aldamaz ýaly. Kim bolaýsyn? Sen polis ministri bol, basylyp gidýäň Müllikow ýaly, sen MHM ministri bol, Annaýew ýaly ýok bolup gidýäň. Sen kim bolaý tapawudy ýok. Sen hatda Gurbanguly bilen Nyýazow öldürip şoň komandasynda bolaý ýitirim edýärler birnäçe wagtdan soň. Şoň üçin sen aýally, ahylly bol, sen daşoguzly bol, sen maryly bol, sen lebaply bol, sen balkanly bol, eger-de öz pikiriňi aýtsaň, ýok edilýär. Ine, biz şo döwlete geldik. Bu döwledem ýaşaýan döwletde hemme içindäki ýaşa çykdy otyr Türkmenistandan. On bäşinji aprelde Maraly we onuň iki gyzyny Aşgabada ugratdylar. Ol onuň gaçan ýerine, onuň gorkýan ýerine ur utdurar. Iň kynçylykly zat, ol ýeke-de däl. Şul ýaly taryhlar köp. Mysal üçin, Alişer Sahatow, Abdulla Orusow, Merdan Muhammedow, Farhat Meýmankulyýew, Röwşen Kylyçow, Serdar Durdylyýew, Saddam Gulamow, Jumasapar Dädebaýew, Perhat Genjiýew, Maksat Baýmyradow, Döwran Imamow, Omurzak Omerkulyýew, Azzat Issakow, Mälikberdi Allamyradow, Umyda Bekjanowa we aýdybermeli. Biz diňe bilýänlerimizi aýdýas. Türkmenistanyň içinde türmelerde ýatanlar bar, Türkmenistanyň içinde tutulan, ýitirim bolup gidenler bar. Biziň bilmeýänlerimizem köp. Ine, gynasagam şo ýaly zat. Ine, şunça adamlary horlaýan režim Diňe öz pikiriňi aýdanyň üçin Türkmenistanda adalatsyzlygyň ýoklugy şony düzetmeli diýip aýdanyň üçin ýok edilse onda o döwletde ýaşamagyň geregi ýok, o döwlede watan diýmegiň geregi ýok galýar. Ýazyň komentarida näme pikir edýäňiz. Şular ýaly her bir adyň aňyrsynda bir maşgala bar. Çagalar bar. Garaşýan adamlar bar. Näçe şeýle waka bolmaly. Kim indiki Eger dünýä dymmagyny dowam etse, bu san artar. Eger türkmen halky dymmagyny dowam etse, bu sanlar diňe artar. Biz adalat isleýäris. Biz erkinlik isleýäris. Maral Annaýewa we onuň çagalaryna azatlyk. Türkmen halkyna azatlyk. Hormatly ildeşler, men ine şul çykyşymy Şu gün bir gynanç bilen size ýetirjek bolýan zatlarym, ine, bir ýaş gelin, ahally gelin Maral Annaýewa iki sany çagasy bilen tutulyp alyp gidildi. Olam spetsoperasiýa, Interpoluň üsti bilen, gurbany bilen Serdar Berdimuhamedowyň öz halkyny gyrmakda gazanan üstünligi. Häzir, ine, şu wagt, edil şu moment Maral Annaýewany MHM-iň IW-sinde zorlaýarlar, urýarlar, hemme zat edýärler. Kimde kim aýdar, Aý, gürlemeli däl ekeni. Kimde kim aýdar, Aý, gitmeli däl ekeni. Ýene bir zat, ýene bir zat. We temany başga tarapa öwrer. Ýöne men size açyk aýdaýyn, Maral Annaýewa biziň gahrymanymyz. Şol ýaly Öz durmuşyny etjek bolup, Eýrana gidip, Eýrandan Dubaýa gidip, çagajyklary bilen öz durmuşyny gowulaşdyrjak bolup hereket eden aýal, ol bir, ýaňky, jenaýat edenok, hiç kimden pul alyp, ýaňky, taşlanok, beýleki Serdar Berdimuhamedowyň garyndaş-maşenikleri ýaly. Ol bir arassa gelin. Ol näme isleýär? Adalatlyk isleýär. Adalatlygy görüp, şony düşündirdi. Eger şu zatlaram Watan duşmany bolsa şony aýdýan adam. Ýa-da o arkadag zamany garşy zat gelýär biziň watanymyzy ýagny watanymyza şikes ýetirýän bolsa onda siz Gurbanguly Serdaryň syrtyny we mukaddes watanymyzy bulaşdyrýaňyz. Ikisiniň arasynda uly tapawut bar. Asman bilen gök asman bilen ýer ýaly. Gurbanguly Serdar Berdimuhamedowyň Syrty biziň Watanymyz hiç wagtam bolmady, bolmazam, bolup biljegem bolmaz. Ol ýagşy şou gatnaşýan adamlaryň Watanlary. Biziň Watanymyz däl. Türkmen halkynyň Watany däl. Türkmen halky eger-de millet bolup galjak bolsa, türkmen halky eger-de dogrudanam öz Garaşsyzlygyny beýleki döwlet ýaly alyp barjak bolsa, ýitjekkä bolsa bir zat etmeli. Näme etmeli? Men size diýjek zat, Menden gowy ýaňa. Şoň üçin, ine, men Özüm ahylly önüm ösensoň, ahyllylyga ýüzlenýän. Utanaňzokmy? Şol ýaly bir ýaş gelni getirip, nasyhlyk edýärler MHM-iň nimesinde, izolýatorynda. Utanaňzokmy-aý, gelip, Men Türkmenistan, elli gram içip, men ýene bir zat, Watanym üçin, onym üçin, munym üçin. Hany sen öz watandaşyň üçin hiç zat diýmäňok. Aýal maşgala mukaddesdir. Aýal maşgala biziň üçin Mekgedir, mukaddesdir. Eger-de biziň aýallarymyzy biz özümiz şeýdýän bolsak, bizde derek ýok. Millet bolup biz hiç zat etmämok. Bu sözler maňa-da degişli. Şonuň üçin men ýene bir aýdýan size, Biz göreşmesek başga zat ýok. Diňe göreşýänler ýanyp gidýär, halk tomaş bolup otyr. Biz maglumatda alýas Türkmenistanda. Hemmesi diňe bir mesele bilen gitmek bilen. Hawa gidersiň. Hawa gazanarsyň. Hawa aňyrdan pul iberip jaýyňy gurarsyň. Ahyry gelersiň-ä. Şu giriň döwledinde eýýam ýaşap bolmaz. Eýýam ýaşap bolmaz. Näçe köp gitseň, şonça-da kynlaşýar, erbetleşýär. Onsoň Türkmenistana goýan puluňa puşman edersiň. Ine Türkmenistan, ine biziň geljegimiz. Göreşmän gyra çekilip tomaşa bolup ýörüberiň, siziň ykbalyňyz, hakyňyz bar, dogry, öz işiňiz. Şunuň bilen men öz efirimi gutarýan. Biz Maral Annaýewa boýunça hereketler ederis, etmeli hereketler ederis, ýöne türkmen halkyndanam hereketlere garaşdyk, garaşýarys hem, garaşarys hem, bolsa bolar, bolmasa biz ony çözemizok. Men Ahalyň iline ýüzlenýän, utanyň, buraýan derejede agzyňyzy ýumup, bir ýeriňizi gysyp otyrsyňyz, utanyň. Men diňe Ahal welaýatyna ýüzlenemok, Mary welaýatyna ýüzlenýän. Abdulla Urusow görgüli çykyş edip ýaş oglan han siz Lebap welaýatyndan ýüzlenýän Alişer Sahatow hany Alişer Sahatow hany näme otyrsyňyz näme dymyp otyrsyňyz näme näliklerini bildirip bileňizokmy maşgalasy gije güniz aglap çykyş edip ýör Turkiýada utanaň ýokmy? Öz watandaşyňa hany men Lebap, Çärjewli, hany, hany o zatlar? Boş. Biziň barymyz boş. Iki sany kezzabyň garşysyna durulendok. Iki sany bir tursak gaçyp gidýänlere garşy durulendok. Biziň barymyz boş. Boýun almaly. Daşoguzam şolar ýaly. Balkanam Allaberdi, Pyhamberdi, Görgüli çykyp, halkyna azatlyk berjek boldy. Öýüne barmana gorkýar. Utanyň. Azat Şihiýew maşgalasy bilen çykyş edýär, gygyrýar. Otyr soň, Balkandar. Şu gün Azat Şihiýew, ertir sen, ertir seň çagaň. Oturyň. Gömülip oturyň. Aglabam gördük. Ýalbaramam gördük. Dyza çökübem gördük. Haýyşam edip gördük. Gygyrybam gördük. Bolanok. Bolanok. Diňe göreşmeli. Başga ýol ýok. Şonuň üçin azatlyk gerek bolsa göreşiň, azatlyk gerekkä bolsa-da dowam ediň. Gaty dogry. Menem goldaýan. Hiç zat etmäň, geziberiň. Soňuny özüňiz görersiňiz. Hoş sag boluň. Indik gepleşiklere çenli.